Wara il-qari tal-Evanġelju, ngħaddu għat-tieni taqsima tal-liturġija tal-kelma. L-Evanġelju smajnieh bil-wieqfa b'rispett lejn il-kelma li Ġesu qiegħed iwasslilna. Wara l-Evanġelju, iċ-ċelebrant, il-qassis jew l-isqof jew kultant anke d-djaknu meta jkun il-każ, jagħmlu l-omelija. L-omelija hija spjega tal-Kelma ta' Alla. Hija l-ispjegazzjoni tal-Kelma ta' Alla fil-kuntest ta' dak li qegħdin ngħixu llum U allura l-omelija mhix sempliċi diskors, mhix sempliċement xi ħaġa li l-qassis qed jgħidilna marbuta ma' xi ħaġa oħra, imma għandha l-ewwel u qabel kollox tfissrilna l-Kelma t'Alla. It-tifsir tal-Kelma ta' Alla skont iċ-ċirkustanzi li dik il-komunità qiegħda tgħix. Huwa fatt li aħna meta nisimgħu l-omelija, Naraw kif tolqot lilna b'mod individwali, jiena nħoss lil Alla jkellimni. Imma l-iskop tal-omelija mhux ma jiqafx hemmhekk, qiegħed ikellem lill-komunità kollha kemm hi. Wieħed jagħmel differenza anke għalina li nippritkaw nagħmlu differenza bejn tkun qed tippritka lill-komunità li taf jew inkella komunità li ma tafhiex tippritka lilha. Għaliex il-kelma t'Alla għandha messaġġ partikolari għal dik il-knisja partikolari. Qed tindikalhom, qed tindikalhom kif għandhom jgħixu, tagħtihom id-dawl imma fl-istess ħin tinkoraġġihom u tqawwihom biex ma jaqtgħux qalbhom quddiem din is-sejħa partikulari li llum Alla qed iwasslilna permezz tal-Kelma tiegħu. Għalhekk l-omelija trid toffrilna sfida biex aħna niżbru fejn hemm x'niżbru, imma fl-istess ħin trid tkun ukoll messaġġ ta' tama qawwi li dak li Alla qed jistedinna għalih huwa possibbli li jsir. Wara li aħna nkunu smajna l-ispjegazzjoni tal-kelma t'Alla fl-omelija, anke mdawlin bil-kelma tiegħu, aħna nifirħu ngħidu iva llum irridu nikkonfermaw il-fidi tagħna. U għalhekk il-Knisja wara l-omelija immedjatament tistedinna biex nistqarru l-fidi tagħna billi ngħidu l-kredu. L-istqarrija tal-fidi tista' ssir f'diversi modi. Aħna normalment nagħmluha billi ngħidu l-kredu dak li ngħidulu ta' Niċea kredu twil. Hemm ukoll il-kredu tal-Appostli dak li tallimna meta konna żgħar, ġil ngħidulu wkoll il-kredu il-qasir. Imma hemm ukoll metodu ieħor kif aħna nistqarru l-wedid, kif nistqarru l-fidi tagħna billi inġeddu Il-wegħdiet tal-magħmudija tagħna, pereżempju fi żmien l-Għid, tkun ħaġa xierqa li jsir b'dan il-mod anke biex aħna niftakru fil-wegħdiet li forsi ħaddieħor meta konna trabi għamel f'isimna. Wara din l-istqarrija tal-fidi, u allura imsaħħin biha x'aħna qegħdin insaħħu l-fidi tagħna, issa nħossuna iktar liberi li nresqu t-talbiet tagħna quddiem il-Missier dak li ngħidulhom it-talbiet tal-fidili jew it-talbiet tal-ġemgħa. Jiena nippreferi ngħidulhom it-talbiet universali għaliex hekk huma tassew. It-talbiet universali jew it-talbiet tal-ġemgħa mhumiex hemmhekk sempliċiment biex aħna noqogħdu nitolbu lil Alla dak kollu li aħna nħossu l-bżonn tiegħu aħna, imma il-talbiet tal-fidili għandhom ikunu iktar altruisti. Aħna nitolbu għall-Knisja, pereżempju, mxerra mad-dinja, il-Knisja li qegħdin nitolbu flimkien magħha. għall-mexxejja tal-ġnus, għal dawk li għaddejjin b'problemi, anke problemi partikolari jew inkella sitwazzjonijiet diffiċli fid-dinja kollha, ikun seħħ xi diżastru naturali, pereżempju, ikun hemm xi gwerra xi mkien, niftakru f'dawn in-nies. Nitolbu wkoll għall-komunità Nisranija li qiegħda tiċċelebra u għall-bżonnijiet tagħha, u nitolbu għalina lkoll. It-talbiet għall-mejtin ma naħsibx li għandhom ikunu inklużi fit-talbiet tal-fidili għaliex hija l-quddiesa kollha li qed tiġi offruta normalment, anke nitolbu iktar tard fit-talba ewkaristika, għal persuna jew persuni li jkunu għaddew għall-ħajja ta' dejjem u allura għandna għandhom bżonn it-talb tagħna quddiem Alla, l-interċessjoni tagħna quddiem Alla biex hu jaħfrilhom dnubiethom u jdaħħalhom jagħmlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Ħaġa waħda importanti li f'dawn it-talbiet aħna kemm jista' jkun ma nippruvawx nużaw it-talba biex neżaltaw lil xi ħadd jew lil xi ħaġa jew lil xi okkażjoni. Ma ninsewx li l-attenzjoni tagħna fil-quddiesa għandha tkun dejjem indirizzata lejn Alla l-imbierek, lejn dak li hu tiegħu, lejn din l-esperjenza divina li hu qiegħed jistedinna għaliha. Mingħajr biża' ta' xejn li Alla mhux se jdawwar l-attenzjoni tiegħu fuq innifsu, Il-ġieħ li aħna ningħatu lil Alla kif tgħidilna anke it-test ta' liturġija stess, lilu ma jiswielu xejn fih innifsu, imma jiswa lilna għas-salvazzjoni tagħna. U allura għandna kemm jista' jkun, anke fit-talb li aħna nużaw biex ninterċedu għal persuni oħrajn jew nkella għalina nfusna, l-attenzjoni tagħna tkun dejjem fuq dak li Alla fil-qalb ġeneruża tiegħu jista' jagħmel għalina lkoll.